Fost l-imwieġ letterarji li laqtu lil Malta hemm ir-Romantiċiżmu u l-Moderniżmu. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Bernard Micallef sabiex jitgħallem dwar il-poeżija moderna b'ilsienna.
Kronoloġikament, il-Moderniżmu ġie wara r-Romantiċiżmu. Imma, minkejja dak li jaħsbu bosta, li jiġifieri l-moderniżmu kien favur id-dinja moderna, dan il-moviment fil-fatt fil-bidu ħadha kontra d-dinja tiegħu. Dik kienet id-dinja ta' nofs is-seklu dsatax, tal-1950ijiet, sittinijiet. Kienet id-dinja ta' Charles Baudelaire. U dal-poeta jitkellem fuq Enwi, kien miżantropu, jiġifieri iħares b'ċerta disprezz, anke stmellija lejn l-umanità ta' żmienu. Ried jaqbad il-kontinġenza, dan il-poeta, għall-aċċidentalità tal-metropoli ta' żmienu. Imma ma kinitx metropoli sabiħa, kienet belt li kibret, minħabba li ħafna ħaddiema mill-kampanja bdew jidħlu fl-industriji l-ġodda, dik kienet l-era tal-bidu tar-rivoluzzjoni industrijali, u allura fil-belt inħolqu forom ġodda ta' faqar, ta' ħmieġ, ta' popolazzjoni enormi li l-belt ma kinitx tiflaħ għaliha. Jiġifieri, il-moderniżmu fl-ewwel stadju tiegħu kien reazzjoni kontra din id-dinja. Qabel xejn il-moderniżmu Malti kien tardiv ħafna. Ġie fit-tieni nofs tas-seklu għoxrin, jiġifieri qegħdin ngħidu kważi seklu wara li deher fl-Ewropa. Fl-epoka nukleari, mhux fl-epoka industrijali. u ġie wara żewġ gwerer dinjija mhux qabilhom, jiġifieri dawn huma avvenimenti storiċi kbar li ċertament affettwaw ir-reġistru, it-tematika u l-istil letterarji. Għaliex ġie daqstant tard? Għax trid tradizzjoni romantika biex ikollok l-innovazzjoni modernista. U f'Malta r-Romantiċiżmu wkoll ġie tard ħafna. Ħafna jorbtu l-Moderniżmu letterarju Malti mal-moviment Qawmien Letterarju tal-1967. Iżda dan il-moviment kien bidu biss fis-sens li kien sforz sistematiku, persistenti u kollettiv ta' ġenerazzjoni żagħżugħa, jiġifieri ġdida, ta' kittieba. Qablu kien hemm tentattivi individwali u kitbiet individwali li jixhdu kuxjenza modernista jew għall-inqas għarfien tal-ħtieġa ta' stil u tematika letterarja letterarji ġodda. Hemm tant u tant poeti modernisti li nistgħu nsemmu. Hu kittieba ta' rumanzi u drammaturgi wkoll sewwa. Victor Fenech, bl-esperimentazzjoni tiegħu mill-haiku, poeżija verament qasira u distillata, sal-poeproża, poeżija imdaqqsa li tħallat flimkien żewġ ġeneri. Oliver Friggieri, li fil-moderniżmu simboliku tiegħu xorta baqa' jħaddan struttura tradizzjonali, speċjalment bl-endekasillabu, imma struttura li hija mbagħad aġġornata fis-sens li f'dal-vers tal-ħdax juża l-pawsi u t-tul tal-vers biex joħloq sintassi, inverżjonijiet, paradossi verament modernisti. Albert Marshall bil. poeżija tiegħu fuq id-dijaspora, il-multikulturaliżmu, il-bniedem eżiljat li jirritorna. Marja Gregganado bil-poeżija tagħha tant intima, intensa anka fil-passjoni tagħha, imma fl-istess ħin poeżija mibnija minn ħafna ilħna. Hemm Doreen Micallef bil-poeżija ermetika tagħha, simboliżmu qawwi ħafna, kultant anki aċċenni għall-alkemija u għal prattiċi eżoteriċi. Marja Novella bil-poeżija spiritwali tiegħu ma li kontinwament, kontinwament, tesprimi t-taqbida ma' Alla, it-taqbida Biblika sewwa ta' Iżrael, dak li jitħabat, jitqabad ma' din id-divinità inviżibbli, bħala forma ta' twemmin. Jiġifieri fil-poeżija ta' Maria Novella, is-sabiħ huwa li ma' kull poeżija, il-qarrej iħoss bħallikieku Il-poeta għaddej minn magħmudija ġdida, mhux fidi lesta, mhux fidi tad-duttrina, imma fidi li trid titqabad għaliha kontinwament. Mario Azzopardi, ir-ribell, il-poeta illi għal ħafna ħadha kontra l-establishment u kontra l-Knisja, imma bħalma jgħid Grazio Falzon, minbarra minn Malta dak iż-żmien kien qed jikteb dal-kritiku fuq il-poeżija ta' Mario Azzopardi, huwa huwa huwa poeta li fl-irreverenza apparenti tiegħu hemm reverenza kbira lejn l-ispirtu uman. Hux hi hi x'inhi s-sistema ta' twemmin li jħaddan. Daniel Massa li jagħtina tant ħwejjeġ mid-dinja Maltija tagħna. li familjari f'di dinja, banali bħal bir ġo bitħa, imma jittrasformhom kollha f'idjoma eżistenzjalista, u fl-iktar oġġett familjari u banali isib mistoqsijiet kbar dwar minn fejn ġejna, x'inhi l-oriġini tagħna, xi tfisser li tkun parti minn evoluzzjoni. Dawn huma wħud mill-poeti, jiġifieri hemm ħafna oħrajn illi ħolqu l-idjoma